א גוטען אווענט, ליל שישי פרשת ויקרא. אה איך האב נאכנישט געדרוקט דאס. ס'איז אנגעצינדן? יא ס'איז אנגעצינדן. אקעי. ליל שישי איז וועלכע קאלער? בלו, רויעל בלו. ליל שישי איז יסוד. עטס קענט זעהן דא. די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט, מען קען זען אויף די וואנט אדער אויפן צעטל, ס'איז געספאנסערט דורך די פאלאווינג, סאמער היי סטייל סטאון ענד טייל, היי סטייל סטאון ענד טייל מיינט צו זאגן דארפסט האבן שטיינער אדער אדער טיילס אדער סיי וועלכע דיני עבודות, דאס איז נישט גיין לאו סטייל, דאס איז גיין היי סטייל.

ספעשל נאך דעם ווינטער, ס'טראפט אריין, סיידינג, ס'איז געווארן אביסל גרין, פארשימלט, מ'דארף עס איבערמאכן, אדער מ'בויט א נייע הויז, מ'דארף האבן רוף פון יסיידינג, האמער פינעקל, ביי די וועי ווער האט די זירא פערסענט עי פי אר? וועלכע? די? פינעקל, פינעקל האט אזא איידיע, זירא עי פי אר, מ'קען אריינגיין אין די מוסדות דארטן און באקומען פון זיי דעם דאך ווי ס'דארף צו זיין, נאכדעם האמער אונז סטיל סעלושענס יו עס עי. וואס דאס איז א ער זיי זענען אייזן זיי ממש אייזן עניטינג אייזן אינוואלווד האמער סטיל סאלושענס יו עס עי טיקלויטש באווירוי נאכדעם האמער אונז לאק לין לאק קלין. לאקלין קלינינג סערוויסעס, עס איז מאוסטלי פאוסט פראדאקשן, פאוסט קאנסטראקשן, מען דארף האבן מען זאל אויסרייניגן אלעס, אה, רוף מיר אריין לאקלין, אפשר יעצט פאר פסח קען מען זאגן פאר די רעבעצן זעץ זיך אוועק מיט אריינברענגן לאקלין, איך ווייס נישט אויב זיי טוען דאס, באט יעצט קענסטו אריין און קאלן לאקלין. פאר די קלינינג סערוויסעס טיקלויטש ביי ווירוי. נאכדעם האבן מיר אונז אונזער גוטע ידיד ר' יואליש פון וויין אן פיפטי ניין. סקומט יעצט פסח. זיי האבן א סעלעקשן ווער ס'איז שוין אמאל געווען דארטן, גיי אריין צו ר' יואל'ער שול טוט וויסן ווי לאנג זיין בארד איז, אזא סעלעקשן האט ער. ווי דו גייסט און ווי דו שטייסט דארטן, ער וועט דיך קענען גלייך זאגן מבינות אויף וועלכע וויין, וואס האסטו ליב, ביסט מער האסט לייכטער ארבע כוסות, צו מער א כשר ללוי', וועלכע סארט וויין, העט ער זיין דארט פאר דיך.

ס'האט א ערא אויף די זייט און יענע זייט מיט א ענוועלאופ אינמיטן, איך שטעל מיר פאר זיי טוען פאוסטעדזש פלאס נאך זאכן, מעיל האוז, עס טייטשט זיי אז ס'דא א מעיל באקס, זיי זענען א מעיל האוז, ס'טייטשט זיי טוען סאך מער ווי א באקס, זיי נעמען די מעיל און זיי טראגן עס צו די האוז, איך ווייס נישט וואס זיי טוען. וואס טוען זיי? מ'דארף האבן מעיל פאסטעדזש? עניטינג פאסטעדזש אינוואלווד? איי געס דאס וואס זיי טוען, עטס דארפטס ארויפקוקן און זעהן וואס טוט זיך דארטן, און איך מיין מ'וועט קענען געוואר ווערן דארטן אלעס ביוטיפול. טיקלעש באוויר אויף! די היינטיגע שיעור איז אויך לעילו נשמת מיין אומפארגעסליכן ברודער ר' שלום ברוך י ר בן ר' יוסף יחיאל מעכל, וואס ער האט אלעמאל געוואלט אז איך זאל טון און ארויסגיין אביסל פון מיין שעל און פארשפרייטן תורה. גאו פיגער. איך האב דעמאלטס געלאכט פון אים און כ'האב דעמאלטס געזאגט פון אים נע, איי דאנט טינק סאו, באט געס וואט? העיר ווי אר. ווי אלט די נומבערס?

צוריק מקבל זיין די תורה קומי וקיבלי מתוך אהבה, מתוך שמחה, מען זאל ריעלייזן וואסערע אמעיזינג אוצר אונז האמער אין פראנט פון אונז וואס איז שוין טויזנט יאר אלט און ס'איז שוין טרייד און אונז ווייסט מען אז דאס איז ריעל און דאס איז הייליג און יעדעס ווארט איז קודש קדשים. אונז גיימער יעצט רעדן ווייטער וועגן די ענין פון קרבנות און ליל שישי, די עולם האט נישט קיין חקס מיט זיך, למה פרעגסט די עולם? זיי קענען, אפשר קענט עטס ארויף לייגן אז ווי מ'זאגט פסוקים, כ'על אייך זאגן וועלכע פסוקים עטס, אה, האט עס, געב א קוק, ער קען זען אויף די רעכטע זייט דארטן, און אויף די לינקע זייט, און דא נישט, אקעי, ס'איז גוט די רעכטס און לינקס, אויב וויל מען מיטהאלטן, אנישט קען מען אויסהערן אזוי ווי מען פארט אין די קאר. סאו וואס נאך האב איך געוואלט זאגן? אסאך זאכן, יא איך קען איך קען ענק רעדן ממש הונדערט שעה יעצט, באט אונז האבן א שיעור יעצט און די עולם ווארט דא אויף די אויף די היי אויף די נו סאו אונז גיימער יעצט רעדן וועגן די מנחה די קרבן מנחה וואס די אייבערשטער האט אונז געזאגט אונז קען מען ברענגען, די אייבערשטער האט אונז געגעבן אן אפערטוניטי אז אונז קען מען ווערן נענטער צום אייבערשטן דורך פיזיקל זאכן, די אייבערשטער איז כולו רוחני. אונז זעמער כולו גשמי, אבער אונז האמער אינמיטן דאס הייסט א זאך וואס הייסט רוח, נשמה, חי, יחידה, וואס דאס ווערט קאנעקטעד פון פיזיקעל צו ספיריטשול, פון גשמי צו רוחני, און דורך קרבנות קען מען אונז ווערן קרוב, נענטער, קרבן, נענטער, אדם כי יקרב מען קען וואס ווערן נענטער צום אייבערשטן, אונז קען מיר ווערן נענטער אויב געבן מיר אונז עפעס פון אונז, צום אייבערשטן, ווי אזוי פונקטליך האט דער אייבערשטער אונז געגעבן קאמפליט אינסטראקשענס אינעווייניג אין די הייליגע תורה, און ס'האט צו טון מיט א זאך וואס הייסט כהנים, וואס האמיר דא כהנא, ווי איז ער? ווי איז כהנא? דא? דא? ס'ארבעט שוין נישט? אה ס'ארבעט יא. דא איז כהנא. וואס האמיר נאך כהנים דא? עני כהן? הייב אויף די הענט. כהן? כהן? ביוטיפול. בשיס כהנים. די כהנים זענען מוראדיג. איך ענק פרעגן א קוועשן כהנים. ווען ס'שטייט וציווני לברך את עמי ישראל באהבה. פון ווי שטייט אין די תורה אז ס'דארף זיין באהבה? כ'האב עס אמאל געזאגט, כ'האב עס שוין געזאגט אמאל אין די שיעור, קענער האט עס שוין געהערט, עס איז געווען די הייליגע רמת וואלע, ער האט געוואוינט אין איטעלי, דער רמת וואלע איז געווען א חברותא און א תלמיד פון די רמחל, ער האט געוואוינט אין איטעלי, ער איז געווען א דאקטער און א בעל מקובל, א רופא המקובל הוא אלוקי שטייט אויף זיין קבר, און ער האט געזאגט אינטערסאנטע זאך, אז ווען א מענטש איז באהבה, זאגט ער ס'דא דריי ס'דא פיר זאכן ס'דא אש מים רוח עפר, פייער, וואסער, ווינט און ערד, דאס זענען די מעין עלעמענטס מיט וואס אלעס איז באשאפן געווארן, אבער ווען ס'קומט צו אהבה איז דא אש מים רוח עפר איז נישטא באהבה, עפר איז לעזינעס, דיפרעשאן, מ'איז צובראכן, מ'ליגט אזוי. איינער וואס איז אין ליב און אהבה, ער קען נישט זיין בעפאר, ס'ארבעט נישט צוזאמען. זאגט א אינטערעסאנטע זאך, אין איטאליעניש און אויך אין פרענטש, אויך אין ספאניש, איינער קען רעדן איינע פון די דריי שפראכן? איטאליען? ספאניש? פרענטש? ווי אזוי זאגט מען ליבשאפט אין די שפראכן? אמאר. זאגט ער ס'שטייט אין די תורה כה שברכי על בני ישראל, אזוי זאלסטו בענטשן די אידישע קינדער, וויאזוי? אמור להם, זאג עס פאר זיי מיט ליבשאפט, אמור האט דריי אותיות, א' מ' ר', עייש מים ריח, במילא ווען א כהן גיבט איבער די ברכות גיבט ער עס איבער מיט א ליבשאפט. סאו אלע זאכן וואס דא שטייט דא אז די כהנים זאלן טוהן, עס דארף טוהן אקט איטס אלל לאוו, איטס אלל לאוו, די ווארט לאוו קומט פון לשון הקודש לאהוב, ליב צו האבן, אקעי, סא אברהם בן אנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אה לחיים, פליישיגע קאפי איז די בעסט, וואס איז עס וואסער? שכוח. סאו לאמיר אריינגיין אין פסוק י קאפיטל ב' פרשת ויקרא. עטס קענטס מיך הערן קלאר? עמעזינג. תיקלץ' פאר די סאונד גיי. ס'איז זייער שווער דא, איך קוים ווער זיך הער מיך. לעיזער נעם אביסל ארויף דא אויף די די די ספיקער כ'זאל מיך קענען הערן ווייל איך הער נאר זייער ווידער קול. און איך הער וואו וואו וואו וואו. שטייט? העלא? ווי איז לעזער? נאך דא? איז ער ארויסגעגאנגען פאר א סיגערעט? אה דו ביסט דארטן? נעם איך ארויף דעם חיה דא אביסל מער, דער בלוה דא, רוק אים ארויף צו אזוי בערך מיט מיט צוויי און א האלב אותיות, חצי, נאך א טראפ, יא, ער צער'צט מיך? ביוטיפול, אקעי לעטס גאו. זאג די הייליגע תורה והנאה סעדות מן המנחה. ס'איז א קאנטיניועישן ווייל די תורה ראק און ספעשעל די חק איז געמאכט געווארן פאר אונז adhd קאמיוניטי פון די גאנצע וועלט וואס איז בעיסיקלי ניינטי ניין פערסענט פון די וועלט היינטיגע צייטן. און קען זיין ס'איז די וועקסינס קען זיין ס'איז די קאלערינג איי דאנט קעיר באט דאס איז עס. אונז קען מען נישט צו לאנג איינזיצן סאו דאס איז מורא'דיג, יעצט האבן מיר נעכטן געענדיגט איין זאך, אקעי מ'גייט קאנטיניוען היינט, מ'גייט היינט קאנטיניוען, מ'ענדיגט מארגן, סאו לאמיר גיין ווייטער, ביי נסירות מן המנחה, וואס איז איבער געבליבן פון די מנחה, לאהרן לבניו, זאל גיין צו אהרן און זיינע קינדער, קודש קדשים, דאס איז האלי די האליעסט, דאס איז הייליג מאיש השם, דאס באלאנגט פאר די אייבערשטער, מאיש השם, דאס איז פון די. פייער קרבנות פארן אייבערשטן, פסוק י א, כל המנחה, אלע מנחות אשר תקריב לה' וואס דו וועסט מקריב זיין פארן אייבערשטן, זאלסטו וויסן איין זאך, אונז ווייסט מען יעצט ראש חודש ניסן, עס קומט יעצט אריין מען גייט מאכן פסחיג, מען ווייסט די חילוק צווישן חמץ און מצה, סאו קומט דא אריין זאגט ער אים אז די מנחה זאלסטו געדענקן לא סייעו ס'חמץ, זאלסט עס נישט מאכן חמצ'דיגערס, האבות, און ס'דא צוויי זאכן וואס מ'טאר נישט מקטיר זיין, כחול שעור, וואס איז שעור? סאוער, סוער, די ווארט סוער, סאוער, זויער, סוער, זאוער, זויער טייג, וכחול דבש, און אלע האניג, ס'מיינט נישט נאר האניג פון א בין, ס'מיינט האניג פון פרוכט אויכעט, לויט ס'קטיר זאל מען נישט מקטיר זיין ממני פון זיי, אישה, לשם. פסוק יב בית, קרבן ראשית, וואס קען מען יא מקריב זיין? ווען קען מען יא מקריב זיין חמץ, שאור און דבש? ווייסט ווען? קרבן ראשית, עס איז ביכורים, ווען דו ברענגסט ביכורים, דו ברענגסט די שתי הלחם, דעמאלטס דארף עס יא זיין חמץ, דעמאלטס דארף עס יא זיין האניג, וואס הייסט האניג? זיסע פרוכט, נעקטערינס, מענגאוס, די אלע זאכן זענען, געבן ארויס א האניג, טייטלען. תקריב איז אויס און דעמאלס זאל מען יא מקריב זיין לשם פארן אייבערשטן, ועל המזבח לא יעלה לרייכן חח, אויפן מזבח זאל מען נישט ארויפטראגן די רייכן חח, וכל קרבן מנחתך, און יעדע קר אה ס'רוקט זיך נישט אוועק די אה יא ס'רוקט זיך יא, יעצט קענסט האלט מיטהאלטן דארטן, וכל קרבן מנחתך, און אלע קרבן פון דיין מנחה, זאלסטו וויסן, במלך תמלוך, קעניגן זאלט עטץ קעניגן, ניין, ס'איז מיט א ח'. ביי מילך תמלח זאל מען געזאלצן מיט באזאלצן, יו העוו טו אינסאלט איט, יו נאו? מ'דארף לייגן זאלץ. וואס הייסט מ'לייגט זאלץ? אין סקווער לייגט מען אסאך זאלץ, יא? וואס פשט? ווייל די שולחן איז געגליכן צו די מזבח, און מ'לייגט ארויף אויפן מזבח דארף מען ארויפלייגן זאלץ. פארוואס לייגט מען ארויף זאלץ אויף די מזבח? ס'איז א לאנג דראמא, א אלטע היסטערי. ווען די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, האט ער געזאגט אז מ'גייט צוטיילן אויף צווישן וואסער, און צווישן מדבר און די זאלץ האט זיך גענומען וויינען, די זאלצער האט אנגעהויבן צו ווערן געפערליך באזאלצן, ווערי אינסאלטעד, און געזאגט, איך וועל זיין די בארם אוו די אושען, וואס וועט שוין זיין מיט מיך, וואס ווער, ווען גייט מען מיך אומקומען, ווען גייט מען מיך אומקוקן אויף אונז, וואס וועט זיין מיט מיך, האט דער אייבערשטער געזאגט, דאנט ווארי, איי טעיק קעיר אוו יו, איי טעיק קעיר אוו יו. וואס איז? ני, מלך, מלך. יעדעס מאל ווען מען האלט אינמיטן ביים מאכן המוציא, און מען זאגט ני, מלך. אה, דער מלך גייט, אה, מען רעדט פון מיך יעצט. אפילו ווען מען וואשט זיך, מען טאר נישט אויסרעדן איין ווארט מעג מען זאגן נא, מלך. סאו ביי מלך תמלך דארף מען באזאלצן מיט זאלץ, ולא סש ברית מלך, ברית אלוקיך. ברית אלוקיך מיינט זאגן דעם בונד וואס דער אייבערשטער האט דעמאלטס צוגעזאגט אז איך גיי דיך נאך נוצן. נעם און כ'זעה כ'האב דיין מנחת הכל קרבן חו, אויף יעדן קרבן, טאקע רב מלך זאל מען צולייגן זאלץ צו דעם, אויף אלע קרבנות האט מען צוגעלייגט זאלץ. זאגט דער פסוק ווייטער, ואם תקריב מנחת ביקירים לה', נישט אויב דו וועסט מקריב זיין, ווען דו וועסט מקריב זיין, זאלסטו מקריב זיין מנחת ביקירים לה', אביב, קוק זיין דא בכרם וואס ברענגט רש י, אביב, וואס טייטש אביב וואס טייטש געצייטיג, כולי באש, געבראטן אין פייער כדי עס אויסטרוקענען,

האט מען גענומען א טארטש און מען האט גענומען די זאנגען און מען האט עס געזאנגעלט און מען האט עס געטאוסטעד און ס'איז געווארן אז וויבאלד ס'איז געווען געצייטיגט ס'איז געווען פריש און ווייעך און איז געווען שווער צו מאלן האט מען עס געמוזט טאוסטן קודם און ווען ס'איז געווען טאוסטעד האט מען עס געקענט מאלן גוט העפענס טו בי יערס אגאו איך געדענק שוין נישט ווי לאנג צוריק מסתמא אין טו טאוזענד און איי וואלד סעי עיט ניין טען. האב איך געהאט אמאל, איך האב מיך געטראפן מיט א איד, א א איד, איך האב נישט געוואוסט פונקטליך ווער, ער איז געווען א אדערסאנטער מענטש, ער האט דאך געהאט דעמאלטס ווי מ'זאגט, כ'מיין א פאוני טעיל אפשר, ער וואס ארגעניק גייט, ליב געהאט פארמינג, ער איז געווען א פארמער, ער האט זייער ליב געהאט פארמינג. ווען דגמ צ פארמען איז וויבאלד ער איז געווען א איד האט ער זיך געוואר געווארן אז אין אידישקייט איז דא אסאך פארמינג הלכות, פארמינג זאכן, ער האט געוואלט וואקסן מצות, ווייץ, צו קענען באקן מצות, אבער ס'איז דא הלכות, ער איז זיך געוואר געווארן ס'איז דא הלכות, ער האט זיך געוואלט אויסלערנען, ווערט ער געוואר אז די אידישע קינדער רעדן אידיש, ער טוט ייִדיש? איך וויל מיך אויך אויסלערנען ייִדיש. ער האָט זיך אָנגעהויבן אַרײַנצוטאָן און אָנגעהויבן צו לערנען ייִדיש אַזוי ווײַט, ער האָט געקויפֿט אַ פֿאַרם אין גושן, אין גושן, נישט אין מצרים, אין גושן אין קרית-יואל, לעבן קרית-יואל, און ער האָט געהאַט אַ ריזיקן פֿאַרם דאָרטן, ער האָט עס גערופֿן ייִדיש-פֿאַרם.

אבער ער איז געווארן זייער נתעורר אז נישט ווייט פון גושן אין קרית יואל איז דא טויזענטער אדער צענדליגער טויזענטער אידן וואס זיי רעדן אויף אידיש. ער זאגט מיינסט עס אמת'דיג? איך מוז זיך באקענען מיט זיי. ער האט אנגעהויבן צו קומען פארקויפן סקוואש, קנאבל, וואס ער איז געוואקסן דארטן, איז געקומען קיין קרית יואל, ער האט גערעדט נאר אויף אידיש, איך וויל פארקויפן קנאבל, איך וויל פארקויפן סקוואש, איך וויל, און אזוי איז ער געווארן פיטשעס, ווי זאגט מען פיטשעס אויף אידיש?

זאל זיין וואס זאל זיין, ער גייט זיך אריינלייגן, ער האט אנגעהויבן צו לערנען מער און מער איבער אידישקייט, און ער האט געזען ס'איז דא א תורה, מצוות, דער איד איז געווארן נישט נאר א שומר תורה און מצוות, א צדיק, ער האט זיך אריינגעלייגט אין אידישקייט אויפן גרעסטן פארנעם, און ער איז געווארן איינער פון די חשוב'סטע אידן וואס איך קען היינט, ער איז נאך אלץ א פארמער, אבער היינט איז שוין נישטא קיין פאוניטעיל, היינט איז דא לאנגע שווארצע פאות. און ער האט נאך אלץ די פארם, און מען נוצט נאך אלץ די ווייץ פון דארטן פאר מצות, און ער פארקויפט נאך, קינדער גייען ארויף דארטן אסאך מאל, צו קענען דארטן זעהן וויאזוי מען פארמט, וויאזוי מען פלאנצט איין דארטן, ער פלאנצט דארטן אלע מיני ירקות, און טביה, און ער לעבט דערין, סאו ער האט געזעהן, און געלערנט אמאל די ערן רשע, און ער לערנט דא, ושמייבשים עשו על האור באביב של תלויים. Wow! ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, סאו מען טאוסט עס. און ער האט געזען אז ס'דא נאך פלעצער וואו ס'ווערט געברענגט אין חזל וועגן דעם, אז דאס איז געווען א נאש דעמאלטס. ווען מ'האט געענדיגט דאס, פלעגט מען עס געבן פאר די אנדערע קהלים זאלן עס קענען עסן, ס'איז געווארן א סנעק. ס'איז די ערשטע סנעק וואס אונז זעמער אין די תורה. ער איז געגאנגען און ער געמאכט ער מאכט עס אין זיינע פארם ער טאוסט עס מיט א טארטש און ער לייגט עס אריין אין קליינע פעקעלעך עטס האטס אלע א בעג מיט זיך אין די בעג ליגט א קליינע פעקעלע וואס ער ריפט עס כלאים אינעווייניג ברענג אראפ די פיקטשער פון אים דא האסטו אים היינט מיט לאנגע פייערס די רעבעצן גייט אפגעבינדן הייליגע שטוב אויפגעשטעלט, קינדערלעך, אידישע קינדער, לערנען אין חסידישע מוסדות, נישט דעם נעקסטן קליפ, זעסט ווי זיי, דא האט ער די ווייץ, ער האנדלט מיט דעם מיט א מיט א צדקות, מיט א ערליכקייט, ער נעמט די ווייץ און ער נעמט אראפ די די די די שאלעך, אלע זאכן, און קוק אויפן נעקסטן, וועסטו זען מיט א טארטש, מאכט ער אויף די זאנגען נאך, גייט ער פפפפפפ. און ער מאכט עס טויזט אויף אזוי די קינדערלעך זיצן און קוקן צו ווי עס גייט צו, און מאך דעם נעקסטן פיקטשער, זעסטו, אויפן צעטל אין די וועבסייט זעסטו וואס עס שטייט דארטן, ווער איז קלוי'ס מענטש אין די תורה? קלוי'ס פירסט אפעיר אין ויקרא, יעצט, אין די היינטיגע פרשה, אין רעפרענס צו די עומר אפערינג, ואם תקריב מנחת כביקירים לה' אביו, כולי באש גערס כרמל, תקריב את מנחת ביקיריך. ענד איף, וואו אויף, איך קען נישט די ענגליש, אקעי. סאו זעהט מען אונז אז ער האט דאס גענומען טא א האול ניו לעוועל, עס איז איינע פון די מאסט, עס איז א געזונטע און גוטע נאש וואס קומט נאך פון די תורות צייטן, עטס קענטס עס אהיים נעמען, עטס קענטס ארויף גיין אויף זיין זיין זאך, און עטס קוקן וואס שטייט דא, וואס שטייט גויאישן סנעקס. קען ארויפגיין אויף גושן סנעקס, מען קען באשטעלן פון דארטן, נאש מיט א מקור, נאש מיט א מקור, קולי באש ולחם וקולי בחלמא. שוין, האמיר שוין גערעדט וועגן דעם אויך. איז אינטערעסאנט, הא? האסט עס דארט? ס'איז, האסט שוין אמאל געטעיסט דאס? ס'איז געשמאק, יא? פיינע נייעס, ס'איז גוטע מאנטשיס. וואס? האדמו ר מאכט האדמו אויף דעם און מען קען עכט קאנעקטן צו די בית המקדש וואס גייט ווערן בקרוב געבויט שוין, אמן. ווי האלט מען אונז יעצט? אה. נעקסטע פסוק, ונתן אליהו שמן, דאס לייגן אויף דעם ארויף אויל, ושמת עליה לבונה, דאס לייגן אויף דעם ארויף לבונה, ווי איז דאס לבונה אויף אידיש? ווארעך, כ'האב קיינמאל נישט געזען ווי דער ווארעך קוקט אויס. וואס איז ווארעך? וואס? אזא מין זאך, ניין? לבון, ווארעך. מנחה איז דאס א מנחה. פסוק ט ז, והקטיר הכהן את הס כרעותה. ווער געדענקט נאך דאס?

ווי האלט מען עס דא? רביעי, פסוק ג', ואם זבח שלמים קרבנו, אויב ס'איז געווען א זבח שלמים זיין קרבן, אם מן הבקרי, מקריב, זאל ער מקריב זיין אם זכר אם נקבה, תמים זאל פון זיין גאנצע קרעווענען זאל ער עס מקריב זיין אלס ניי שם פארן אייבערשטן, וסומך ידיו זאל ער סומך זיין זיין האנט על ראש קרבנו אויפן. קאפ פון זיין קרבן און שחט עס אלס שעכטן פסח אוהל מועד אויפן טיר פון אוהל מועד וזרקי און ער זאל שפריצן מן הארון הכהנים און די קינדער פון כהנים את הדם לבלוט על המזבח אויפן מזבח סביב ארום און ארום, סביב מיינט נישט מען דארף ארום גיין ארום און ארום און ארום און ארום, ס'מיינט נאר אז ביי די קארנערס גיבט מען א שפריץ איינס פון די זייט טשק מזרח און דרום און די אנדערע מערב און צפון, ס'קומט אויס אז אלע פיר זייטן ווערן געשפריצט. והקריב מזבח השלמים מען זאל מקריב זיין פון די זבח השלמים א איש אל השם א פייער אפער פארן אייבערשטן עס א חלב די פעטנס המכסה את הקרב וואס באדעקט די אינעווייניגסטע חלק את כל החלב אשר על הקרב און אלע פעטנס וואס איז אויף דעם קרב, וואס איז קרב?

ער איז פון די ואני ביי די וועי, טיקליש ביי מיר אויך. וכל קרוביה און די גאנצע קישקעס, קוקסט אריין אין דער נשמת שטייט וכל קרוביה עס שיין קדשו, מיין גאנצע קישקע וועל איך דאנקן דעם אייבערשטן, האב איך איך האב עס געהערט אז רבי יצחק סעגאל זינגט אזוי דאס, האב איך געקוקט אריין אין די נשמה זעה איך וכל.

דו ווערסט הונגעריג? ס'איז דא אין די בעג ביי די. נישט קיין פלאנקן באט אנדערע זאכן. דאס הייסט סעריס און די רויטע פלייש, אלע קאווערט מיט א שטיקל פון די לעבער, אלע כליות, אויסער די נירן יסערנו, זאל ער עס אפטון פון די בהמה, כדי עס צו קענען מקטיר זיין. ויקטירו עושה בני אהרן מזבחי לכהנים, די בהן, בני אהרן, זאלן עס ארויף מקטיר זיין א מזבח אויפן מזבח על האוהלה, אה, על האוהלה, אויסער די קרבן עולה וואס מ'האט שוין מקריב געווען צופרי. אשר על העצים וואס איז אויף די העלצער, אשר על האש וואס איז אויף די פייער, איש א פייער אויף א רייכן כח, א געשמאקע גערוך לשם פארן אייבערשטן. ואם מן הצאן קרבנו, אויב פון די שאף איז זיין קרבן, לזבח צו א שעכטונג שלמים פון שלמים, לשם צום אייבערשטן, זכר או נקבה, תמים גם צאן א פעלד, יקרבנו זאל עס מקריב דערנענטערן. אם כסף, אויב א שעפסל אי מקריב. עס איז אים מקרב זיין צו קבלן זיין קרבן בהקרבותו, זאל ער דערנענטערן די פני השם פארן אייבערשטן, וסמוך ער זאל אנלאנען את ידו, זיין האנט, על ראש קרבנו, אויפן קאפ פון זיין קרבן, ושחט אותו, און זאל אים שעכטן לפני אוהל מועד, פארן אוהל מועד, וזרקו, און זאל ער שפריצן בני אהרן, די זון פון אהרן, את דמו, זיין בלוט, על המזבח, אויף די מזבח, סביב, ארום און ארום. פסוק ט', והקרב זאל מקריב זיין מזבח השלמים פון די שעכטונג פון די שלמים, איש העפר עפר לשם, כלב איז זיין בעסטע חלק, דאס איז העליה, די וויידל, תמימו גאנץ אן א פעלער, לעימת העצה, די וויידל גייט בייז אקעגן די נירן, וואס דארטן געט די נירן געט די עצות פאר די מענטש, יסרנו ער זאל אפטון די וויידל, ער איז החלב דעם פעטן צום חסך, בלעקט ער איז הקרב די אינעווייניגס פון דאס כל החלב, דער גאנצער פעט איז א שור הכרב, וואס איז אויף די מאגן אדער די קישקעס. ווען שתי הקלעות און די צוויי נירן ווער ס'איז א חי לב, און די פעטנס אשר על העליים וואס איז אויף זיי, אשר על הכסלים וואס איז אויף די פלאנקן וואס איז שערות, און די רויטע פלייש אשר על הכבד, מיט א שטיקל פון די לעבער על הכליות אויסער די נירן און ס'רענען זאל ער אפטון פון דעם שעפסל. והקטירו הכהן המזבחו, די כהן זאל עס מקטיר זיין אויפן מזבח, לחם, ס'איז א שפייז, איש אל השם א פייער אפער פארן אייבערשטן. וועם איז קרבן אוהן אויב א ציגעלע איז אן קרבן דקריבה דלא מגע דנענטער און פריי שם פארן אייבערשטן ושמח און ער דער מלבוש זאל אנלאנען עס יבער זיין האנט על ראשו אויף זיין קאפ ושחט אויס לפני אוהל מועד און דער כהן שחט עס פארן אוהל מועד וזרקי בני אהרן את דמו בני אהרן וועלן שפריצן זיין בלוט אלע מזבחים מזבח סביב ארום און ארום ויקרב ממנו קרבנו איש אל השם און זאל מקריב זיין פון אים מקריב זיין קרבן איש אל השם א פייער פארן אייבערשטן עס א חלב די פעטנס האבן חסות א קערב וואס דעקט איבער די קערב, איז כל החלב אשר על הקערב פון אלע פעטנס וואס איז דארטן דא אויבן די קישקעס און שטייער קלויזן און ביידע נירן וואס א חלב און די פעטנס אשר עליהם אשר על הכסלים אשר על השערות על הכבד על הקלויז וואס רענען פסוק ט ז מקטירין מקום למזבחו און די כהן זאל מקטיר זיין אויפן מזבח לחם אסאך שפייז איש הרייך און הויך כל חלב לשם. חק כס עולם, ס'איז א אייביגע חק לדורות סייכן פאר ענקערע דורות, עס מיינט צו זאגן אפילו די בית המקדש וועט שוין נישט שטיין, זאלן נאך אלץ נישט עסן קיין חלב בכל משום סייכן נישט נאר אין ארץ ישראל אפילו חוץ לארץ אויכעט, כל חלב וכל דם לא ישא חלי, נישט קיין חלב, נישט קיין בלעט, בלוט זאל מען עסן. וידבר ה' אל משה לאמר, און דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה אזוי צו זאגן, איינער האט מיך אמאל געוויזן, איך בין גייט צוריק צו וידבר ה' אל עגל, איינער האט מיך אמאל געוויזן אז און זייט דעמאלטס איי קען נאט אנסי איט ענימאר, ער זאגט אז אינטערסאנט אז אין איי בוק ווען ס'שטייט וידבר ה' אל משה לאמר אדער ויאמר ה' אל משה לאמר איז מרומז די ויואל משה, געב א קוק, ו'. י, א', ל', און משה. ויואל משה, ויואל משה, זעסט? אינטערעסאנט זיך אלעס זעט מען מרומז דא. וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר, רעד צו די קינדער נפש, כי סחטא בשגגה, א מענטש וועט זינדיגן בשוגג, מכל מצות ה', פון אלע מצות אייבערשטן, אשר לא יעשה ענוו זאל נישט געטוהן ווערן, וואס מאכט מען און ער האט געטוהן יא איינע פון די, וואס זאל זיין דעמאלטס? געס וואט, קום צוריק מארגן עט ער זעהן. אלעס לאזט מען איבער פאר מארגן, דאס איז די adhd מאמענט, און זאל מען קענען ווייטער גאר ווערן נאך. סאו מארגן צופרי זאלט אונז אלע וואטשן די שיעור, מען זעהן וואס איז געשעהן ווייטער. אבער יעצט וועל מען געבן די זעקס און צוואַנציק פסוקים ברוך השם לעולם מן העולם, אמן ו אמן. די גאנצע קישקע.